Cu ta Yonchi Dortelina di Movimento Hak. Bon bini den bo Tribuna Popular. Bo ta sintonisando nos awor aki na Mi TV, na Canal 2, pero tambe na Radio Energia Vision, na Canal 2, na TDS, Canal 22, tanto na Boneiru como Corsou, Na Aruba, bataña nos riba Seitar, Kanal sinkuenta i sinku, tres na Kòrsou, na Kanal shentu i dos, pero tambe via bo radio Energia Nobo noventa i seis punto uno FM. Naturalmente bo por sigui nos tambe via nos página wèb www.circuitoenergia punto com. Si bo ke partisipá awe den e programa live aki, bo ta yama nos na shete dieshete sero nuebe shete un. Bon bini den bo tribuna Popular, i kòrda e ta ora ripití, Mañan awe tardi, seis or, mañan mehinta, dies or, i djadumingu merdia, pa dos or di merdia. Pues kon ku bo hasi bo kuenta bo tin oportunidat di mira e programa interesante aki, Tribuna Popular? Primeramente, nos kier a deseá famianan di Chirru Emerensiana forsa riba e dia Ferfelu djawe caminda ta iba nos amigo un hende grandi den nos comunidad aki su ultimo lugar di sosiego. Forsa y cu Dios compaña den e dolor grandi cu ta keda den famia. Awe den nos programa nos ta bay eva nos ta bay pasa den e rapport di evaluacion. Nos ta bay haci'e cu un persona di Boneiru cu Durante tempunan largu a pasa den e trayektora aki. Kuminsando for e referèndum na dos mil kuater, e tabata presidente di komishon di referèndum, el a organisá referèndum, un referèndum bon ku preguntanan aseptá pa Nashonnan Uní, pregunta kla ku pueblo por a skohe bon kla i dunando informashon tambe konsiente, klarito i kla. Un di e hendenan al kaso i konsiente, señor. Arthur of Meneer Arthur Sealy. Televidente bon tardi y Jonchi masha danki pa e bunita introduccion di e programa djawe. Arthur bo a pasa den henter e trayecto y bo tabata na part Participé den hopi de reunionnan pa yega na e laso directo cu Hulanda. Por cierto, e presidente di e comision di referendum na dos mil seis a firma pa Boneiru por bira parti di Hulanda. Na e tempo e a firma. Pa colmo, ami mes como deputado e tempo ey, hunto cu Ramoncito Booi, I señor Job i Abraham, nos a bai Hulanda i nos a yega na akuerdonan riba liña grandi ku nos a bira un identidat públiko di Hulanda. E nos a bin bunai Rubèk, nos a bai den Konsei Insular, kaminda tur e dos frakshonnan di e tempu i den gobernashon, ku ta tantu Partido Union Patriótiko Boneriano, UPB, i Partido Demokratiko Boneriano, DP, unánimamente a aseptá pa nos bira parti di Hulanda. I na dos mil seis nos a palabrá ku despues di ku implementá e struktura, despues di sinku aña lo evaluá e struktura tambe. Sí. E evaluashon planeá den tempu tabata pa ta loke ku a sosodé tambe pa ban wak si e struktura ku a wòrdu poné, e leinan ku a wòrdu implementá i e situashon ku e struktura ta krea ke kon pueblo ta bibé i ku e strukturanan, kuma kaba bisí, ku nan ta trase of no. Esaki a sosodé pa kon lo bo ta meta bo ta debe de komishonan, me komprendé, Sí. pa yega na e parti aki. Den Sí. esaki pueblo tambe a partisipá en grande i pueblo a laga konosé su dolor tambe di e situashon despues di dies dies dies. Ta korekto. E endenshon nunka tabata na dos mil seis pa despues di evaluá pa kibra e struktura. E intenshon ta ta, segun mi anto ku mi por kòrda, ta ta pa despes pa nos wak ku e struktura ta funshoná, anto drech'é, no kibr'é. I esei ta pará den e den rapòrt tambe, ku manera bo tres dilanti tin pará ku e manera kon a duna kontenido na e palabrashonnan, hasi i Kon ta bai? No ta, e palabrashonnan mes no ta na diskusishon, diskutishon i tampoko no ta bai diskutí tokante di e struktura estatal. I e resultado mester ta kon i kon leu por bini ku adaptashon di e palabrashonnan i di e kontenido. Pues, for di dos mil seis, kaminda bo so palabrá, ta manera bo ta tres dilanti ku señor Dortalina, a sosodé den e e raport di evaluashon. Pero e kos a bolta ora aki ku mi ta tene partidonan polítiko ta bisa, ya, nos a gana, nos a haña rason, e kos ta malu, mester kibr'é. Mester bai un referèndum i vota si bo ta di akuerdo ku e kontenido di laso direkto si òf nò. Sí. Pero, um, wak, e kos ta fásil. Si un kos no ta na bo agrado, bo ta bisa ku bo no ta kontentu. Si por ehempel bo tin un auto, bo a kore baño baña flataya, bo bo ta rabia bo se auto ta auto bunita, auto karo, ke a mi ta guste ku nan ki, pero ta drecha mester drecha e taya, esei ke mente pasobra bo ta rabia me si si auto benta fo, pasobra ta e e e disgusto ku bo tin e momento ei ku e no e resultado ku bo a ku bo ta kere haña. Pues si hendenan bisa ku nos a hay rason, nos a gana pasobra si ne situashon no Bo tin ku wak kon bo ta interpret'é. E nan por ta mal kontentu pasobra e e e outcome no tabata loke bo tabata ke. Ya. Anto esei no ta nifiká ku direktamente bo ta buta esei na diskushon bisa laga nos kit'é for e kaminda. E pues e e kons bo ta konstatá algu pero loke ku bo ta saka afó no ta nifiká ku tin un korelashon entre nan dos. Ku bo ta bisa, pasobra e kosnan malu, mi ta bai bot'é un banda. No, a tin un parti ku, ku, ku di kosnan ku nan a tres dilanti di e palabrashonnan. Kon bo a duna kontenido den e palabrashon? Anto den e kaso ei, nos mester wak e rapòrt. Den e konteksto ei. Bo no por wak e den, den kosnan ku nos a saka afó. Na promé ku elekshon tambe mat'é no enkuesta na Boneiru. I den enkuesta tambe sali kendenan no ta kontentu ku e situashon di, di Laso Direkto. Pues, Un ta nada straño, nos ta mira un consistencia den e pueblo y RCN tambe a tene uh, encuesta cu Cur Consult uh -huh. den de, tu, cada año y tambe nos ta mira cu poco poco e, e deseo of e, e satisfaccion di e laso direkto tabata hopi haltu na kuinsementu i poko poko la kuinsi a mengua. Pues nos ta mira un konsistensia den e rapòrt akí i esei ta algu ku nos mester ta kontentu kuné ku no ta ku ku e pueblo ta konsistente Sí. i bo por bo por konfia ku loke e pueblo a bisa ta bèrdat. Ami me ta kontentu. Ami tampoko no ta Pero kontentu. mi no ta eens tampoko pa bisa mi ban kibra tur kos. Sí. Di bisa mi vota no, anto pa despues ban vota pa un raport di Ruebers. So, tin cos cu ta confundi mi, no? Paso nan ta bisa bo, no, e, e, e referendum cu nada di haber cu structura estatal. Paso de acuerdo cu No, e tin, e, e tin di haber cu structura estatal. Natural, pasobra... Pero si o no, mi te bisa cu me contento si o no. Si, pero e, e ta mucho categorico, no? Cu te bisa si, o te bisa no. Y, e, lo bo tin, si bo bisa si, bo tin que da cu ne, Anto bo tin ku drechele pasobra e raport ta bisa ku tin sierto kosnan ku no ta bon. Sí. O Ke bo, men di- bo bisa sí, ento ku e rapport tene bo brasa, mi ta bisa sí, basta nos implementa loke tin skibí akí. Sí, i si bo bisa no, tambe bo tin ku ban implementá loke tin skibí. Sí. Pasobra Hulanda bisa bon kla ku pa nan un tin otro solushon ku ta di eh, bo- sea bo ta sali o bo ta keda den. O sea, está do miembro na Tweede Kamer i minister a, a, a expresa esai, no? Sí, i botin ku wakta a, a evaluá, evaluá que me andi bota, bota valorá e situacion. Bota dona un valor na situacion. Anto, e, e, e no ta algo de bisa pro of contra, pa sobra, si bo wak bo no, no, señor Dortalina, tin kosnan ku e rapport a bisa ku Hulano no a kumpli kuné. I tin kos ku Bonaire no a kumpli. I nos tin ku wak ta, ta dikon. Kiko, kiko bo a palabrá? Anto e rapòrt a bisa tambe tin sierto eh, konsepto ku Hulanda ta duna un otro eh, kontenido i Boneiru ta duna otro kontenido òf e isnan bes. E konseptonan no, nunka no a kuadra. Ja. I a mustra tambe riba e defisiensianan ku tabatin. Hende ku, por ehèmpel, na Boneiru hopi kos no por a sosodé sin tira falta riba niun hende, pero si bo no tin sufisiente eh, m- medio finansiero, Sí, bo bo por por hasié. hasié. Si bo no tin suficiente hende. Derechamente di kaya mes ta win nan. Si. Tra aeropuerto nobo. Yes. Ta kos ku nos mester hasi pero nos no por hasi nan nos so. Yes. Anto e ora bo mester yega na regla ku Hulanda. Anto hay den Hulanda ta bisa abo tambe si pero ta tin mal koordinashon entre tur e ministerionan. Kaminda ku minister no sa di ke se trata nan no ta komprondé otro riba e tereno. Pues e kosnan ei ta trese frikshon i e frikshon ei ta manifestá su mes den komunidat Y e e friccion enta buta cu mi ta bisa ey pero e, e cos aki no ta bon. No. Anto e ora nos ta duna contenido na cosnan cu nos ta bisa cu bo ta influencia hende pa bay den bo caya. Anto esey a sali bon cla den e rapport aki cu tin cierto cosnan cu a palabra y ken mester haci nan y dicon nan no a tuma lugar. Y tin cos, por ehempel ta tin para den rapport tocante e parti di di e verguningnan cu mester duna. Ya. Ah, RCN ta duna vergunning of ta permiti pa ene nan bini na cos nan trabounan mas abou den comunidad caminda cu tin e mes na Boneiru. Sí. Y cu gobierno di Boneiru mester haci algo riba e tereno ey. Pero nada a sosode. Ya. Anto, ke men di e rapport no ta solamente un rapport cu ta bisa cu bo por saca for di dje manera si bo tin un pan dushi bo ta saca e rasen anchi nan anto bende pan for. Ya. Pues, nos no mester haci esey. Nos mester tin ese rapport. y como cu bo ta diputado prome cu nos a cuinsa bo a bisa y bo a lesa tur tur e rapport nan. Claro, bo a lesa tur. Pasobra si bo no lesa nan no no señor Roralina como bo ta hasi un discusion Be, sana. si bo tene politiconan un papia, bo ta mira Robby Baby cu manda un papia, bo sa sigur e no a risa nada. Of si el a No. lesa mes, e no a compronde esencia di e rapport. E no a compronde ta kico ta e kader di evaluatie rapport. Kiko ta e doelstelling di e evaluatierapport? Unda nos ke bai ku e evaluatierapport? Pa kiko a laga hasi e, e investigashon, e evaluashon? I ku ta Raad van State, ta e organo mas alto di konsehal òf konsehal di den Reino, a dirigí den sierto direkshon ke meta pa drecha situashon. I bo a pala bre delantá. Wak, un, un, un, un, ta un caso que me bisa banco hizo algo, anto después dos años bisa hey, mi no se evaluar con que no, va buta línea nan clavo, bisa no, no se vas de dirección que y después de cinco años con esa situación que debe estar en vigor, no se va evaluar. Por eso na 2006 bo, bo no taba ta sa que na 2010 Eh, cosa que era factible. Dat die, pas obra na 2006, pa aqui dois anos. Sim. Kuta na 2008 kosa ese drenta na vigor, anto nos lo datin na 2013 o evaluação. Pero tu rende mira ko ja, tempo ta mucho rápido, nos no ta logré ban Quinsa di na ban buta un otro fecha. Y ela vira 2010 y cinco años después nos ta evaluar. Que mendi, e costa bon planear Bon bo ta riba reis y si a sigui cana e caminda ey y bon comunicacion cos lo a cana otro. Pasobra den raport tambe tin para cu cu e gobiernonan no ta tin un plan di bon comunicacion. Bo no ta informa pueblo, bo no ta bota pueblo na altura, bo no tabata comunica bon. Pues eseinan ta puntonan di efisiensia. I Hulanda di su parti a hiba un, un, poli, un politika di dise, bon, ok, nos ta hasi sierto kosnan. Kaminda ku a palabra, por ehempel, eh, e isonan bes a palabra bon kla, ora ku desmantala Antia, nos ta tuma e lei na antiano i poko poko, gradualmente, e lei na hulandes lo Sí, dren. ta drenta, sí. Pero esei bai mucho rapido. Ela bai mucho rápido. Dati nue no papá reda tampoco. Dati nue no a grita. Gobierno mester a grita. Juist. Y te mea gobiernonan cu ta aki, un de partidonan sigur ta UPB y ta tey den gobierno tur e tempo na e pe lastu añanan. E por a grita biseo no aguanta e coke, ta bay mucho rápido. Sí. A laga e bay. Sí. El a laga e bay. Anto awor nos ke bay bisa manera cu ta, nos ta tira falta riba Hulanda cu ta e, e, mane, mesco cu e MH7 cu a bini un rapport.

Despues di sinku aña ku nos a konkretisá e struktura. Sí. Na 2006 nos a palabrá e struktura, nos a yega na akuerdo ku Hulanda. Na 2008, kaminda ku e periodo, kaminda ku mester a duna e kontenidonan di parti di Boneiru, nto Boneiru lo mester a bisa kua kartera e ke, kua de tareanan e ke, of e ta mantene, of e ta tuma for di pais Antias. y forma su propio tareanan ke ta bay maneha kon nos ta bay decha nos kamindanan, ki plan nos tin pa nos aeropuerto, ki plan nos tin pa Boneiru p'e proksimo dies añanan, gobièrnu kai. Y na momento ku gobièrnu kai ei, pa un aña y mei, e tempo di Partido Democrat ku señor Nicolas, Anthony Nicolas, a tumba gobièrnu. E gobiernu ei no a sigui traha riba e plannan pa duna contenido na e laso directo. Yen mi ta kere esai ta e parti cu Boneiru mester haci pa su pa su historia politico pa mustra e e cabai y e ginete pasobra den rapport bo no ta haya esai bek pasobra esai no ta nan tarea pero pa historia politico di Boneiru bo mester haci e investigacion ei y mustra e hendenan tende aki cosa bai fout y I bo ta haña e ora ku bo ta bisa, Sí, anto e ora bo tin, bo tin, laga nos di palabra, bo tin pas ku bo konsensha. Klaro. Anto asina ki bo no tin. Ami ta drumi bon na pas tur dia, mi ruman. Awel si. Paso mi sa sigur ku mi no hasi nada robes. Mi sa korektamente kiko pasa pa weganan polítiko. Falta di seriedat polítiko a laga kos kai den otro. Prome ku gobièrnu kai nos tabatin instrumentro prepará huntu ku VNG di Hulanda nos a palabrá esei. Tempu ei mi ta kere Jeff Livingston tabata na na na na Deza ku Bernie Lage nan a traha un struktura pa ora ku introdushon di dòler drenta lo a bai kontrolá di tal forma ku bo no ta bai haña loke a sosodé na Hulanda ku ora ku florin a bira euro ku tur kos a bira dos bes mas karo. Nos tabata prepará p'e pero na momentu ku ku pa gobièrnu kai Partido Democrata ta drenta cu yo Pia Abraham na dici di na bay haci nada, na laga e cos bay, pa bisa mi riba ta UPB a subi e, e, e florin a cien dollar, e cos a bira setenta y nueve cent mas caro na Bonaire. Sí. Comerciantenan a haci bon uso di dje, mi ta oneerlijk, en ta bon Sí. así, paso en ta justo pa e comunidad aquí, y tur cos a bira caro, na Boneiru. I ora Ikan. bida bira karu na Boneiru, pobresa tambe ta subi. Sí, tòg? i, i den rapport tambe bo ta haña ku ta bis'e, por ehèmpel, ku e ora ku a bini ku e e sistemanan fiskal, ku a bisa ku ta ku nos ta kita wins winstbelasting, ku ta bini ku ABB, e komersiantenan a hasi mal uso di dje. I e intenshon tabata ku ora kita winstbelasting ku esèn ei bo ta bai invertí. Claro, bo ta baya por ahí, no tin pa pueblo por pa invertir. Pero esai no a sosode. Y den discusión bo no ta haña, uh, den, den comunidad boneriano, bo ta haña cu ta buta e comerciantenan, e, e mundo comercial tambe, tambe eh, buta na responsabel pa loke cu a tuma lugar. Y esai e, e rapport trece bon, bon cla dilanti. Y tambe bo ta haña cu e parte di um, vastgoedbelasting, cu ta ken ta, ken ta eh, sali beneficioso for di dje. Pero ñu hende no ke aseptá esei. Esunnan ku ta sufri of esunnan ku ta grita, nan ta bisa, ok, ban ban kita fas hutbelasting. Kiko nos ta haña ku mester bini un sistema, señor Dortalina, kon nos ta hiba e pais aki dilanti, kon nos ta kombatí pobresa? Ta esei ta bini ku a base di un plan ekonómiko, aktividatnan ekonómiko i kita yen di e Laga nos bisa e red tapes nan ku ta tuma luga. Claro. Bo sa, bo sa, loke tambe tin daño komersiante nan ta uso, hasi uso dje dje mes di posibilidat ku Boneiru tin dentro di Hulanda. Sí. Paso Hulanda tin tratado firmá ku tur e paisnan rondó di nos aki. Mhm. Bueno, i nos por hasi negoshi ku tur na un forma benefisioso. Sí. Pero no ta haciendo Mm. nada den e terreno ahí. Bo grita cu costa caro, costa malo, pero si bo no crea economía, Krea negoshi Boneiru no por sali padilanti. Gobièrnu tampoco no ta bin ku un plan dentro di e plan aki. Mi tin un plan riba mesa, pero e plan mi ta kere mi esaki bai adapt'é p'esa. Un plan mas fuerte pa bisa aki ta binti ei, nos ke tin sinkuenta mil habitante. Tin e mediano plan. Sí. E mediano plan ta ei ku mester bini na den den den den ehekushon. Ta como pa vigente dos mil dos. Sí, Asina i bo- sa basic mende ta kit dje no comienza ejecute pa caba. Sí, bo ta haña tambe cu eh, riba e tereno di inversionista tambe cu señor eh, deputado Wayne Clara a bini cu un, un, un, un, un grupo pa duna incentivo pa bini cu po- eh, proposición pero tampoco no ta sosode. Pues e, e rapport aki ta mustra bon cla con Hulanda faya pero tambe con gobierno faya y ta duna Mas of menos e conclusionnan cu ta moestra den un direccion unda bo ke bay. Pasobra e comision no tin mag di di duna laga nos bisa recomendacion. Pero te na final e ta bisa na na e cos ta asina e cos ta asina agudo cu nan no por keda sin bisa algo, Sí. sin duna un un un direccion. Anto esemi ta haya bon di e di e rapport. Y loke cu ta para den rapport nos tin tin tres rapport. i un resumen di e raport. E, e resumen, ai tur enta beles resumen, e ta shen tres pagina ku e, e, ku e, e besluit nan ku tin. Ando tin e sun di e parti di pueblo. Esa de sun mas digi, ku 334 pagina. Si en verdad nos ke papia di pueblo, Lo bo tin ku lesa tur e paginanan eisi pa bo wak kikon pueblo ta pensa. Anto no bai papia ki ku ku ta bisa ki Benta Kopa Loko. Mester lesa tur tres, tresenta i trinta i kuater. I den e resumen bo tin ta lesa tambe den e parti di bestuur anto e parti di gobernashon. Si bo no ta komprondé bai lesa nan. Anto e kuneranta bon i kaba den otro ku si bo kaiba un debate. Neci, fundamental, bo mester buta bo mes na altura di esei. Fono e ta bisa si Yonche a lesi, ami no a lesi, mi no podré entra den debate con bo Yonche. Ami ta broki, ta no, cos ta malo, core cu ne. Sí. Oyente televidente, nos a bay un break comercial, no skit, keda ey, pasobra e programa ta cayente awe cu informacionnan cayente, cayente. No laga niun politico y niun hende gañabo. Nos ta bèk un bes. Y bo ta den bo programa Tribuna Popular. No lubida cu aya na Calle Industria bo ta haya Fresh Mark Donner Station, seca Stephanie. Aya bo ta haya bo wrap, bo pizza turco, bo casolon, bo galiña y naturalmente bo Donner Box. Aya na Calle Industria, Fresh Market Donner Station. No keda sin bishita nan. Arthur, nos tabata papiando wori tocante den raport di evolucion y nos ta bay bek den historia y bo ta splica cu historia mester yama e e e patrinunciadornan di e e henter e evenimento aki pa duna cuenta y rason. Entonces si bo mira por ehempel den den historia ta net na e momentonan Crítico fundamental cos ta sosode. Na momento cu nos mester bay scoge cartera, nos mester bay scoge direccion pa Boneiru, eh, dune contenido cu a bia no cay. A bin bruacion. Awo ki ta bay, ta bin, a yega anto tin riba mesa un rapport di evaluacion cu ta importante cu nos por usa pa drecha e structura actual. Tin problema so ta bin ku referendum ku meta pa kibr'é. Sí. Awo e pregunta ku tin na ta bisa bo no ta pa sali for e Hulanda. Ta un pregunta ku si mi bisa si, mi ta keda den Hulanda? Anto si mi bisa no, mi tin ku sali for e Hulanda? Well, dis ai te kos, no? Si bo, si bo bisa, si bo duna e, e preguntanan ki un Como si bo plak un nomber riba nan bo ta bisa nan ta manipulativo tur hende ta rabia cu bo. Sí. Pasobra bo, bo no tin mag di bay contra nan pensamento, bo no ta liber pa, pa analiza e pregunta y bisa pero e direccion cu bo ta bay aki ta manipulativo. Y den un discusion ami ke sa ki, kico tin tras di e historia cu bo ta bin cune. Anto nan no ke, e, e, e oponentenan no ke discuti. Nan ta ataká bo, nan ta bira ku kosnan personal, nan ta papia kosnan malu di bo, pero e punto ta ku ta e palabra manipulativo nos ke papia di dje. Mi ke papia ku Yonchi ta direktor di Bon Lab òf òf whatever, dikon e ta manipulativo? Kiko bo a saka afó? Anto esei nos mester hiba un diskushon sano. I mi ta mira ku den e partidonan ku ta pro referèndum no ta konsistente. Señor Clark Abraham ku ta deputado di struktura estatal ta bisa ku nos no ke sali for e reino.

Yo bisa, no, nos no, nos no. Sali pa Hulanda. Pero ma bai para Port Leuven. Sí, sí. Pero kiko, kiko, si bu no ke sali pa Hulanda. E, e, na Port Evaluation ta bisa bu, ku tin kosnan ku bu mester drecha. Awor, si bu no ke sali pa dje, bu ke drecha nan, mi no ta mira ku un referendum ta na su lugá. Aunke mi tin ku respetá, òf no ku mi tin ku respetá, mi ta respetá ku bo ta tene referendum. Sí. Pero, ki bo ta bai hasi ku e rapòrt di evaluashon? Pasobra el a bisa bo ku tin sierto kosnan ku no ta bon. Awor si bo bisa bo ta bai tene referendo anto bo ta bai ehekutá e rapòrt, entonces a la bonor. Sí. Pero e ora bo tin ku sea ku mi bisa sí òf no, bo tin ku ehekutá e rapòrt. Pero e rapòrt ta pa keda den Hulanda. E rapòrt Sí. ta bisa i no ta tin intenshon nunka tampoko pa sali for e Hulanda. No, pasobra e rapòrt a bisa bon kla, nos ta bai wak kon kon a a duna kontenidonan e palabrashonnan i ora ku nos analisá esei nos ta bisa Kon i kon leu nos ta bai remediá i drecha e kontenido? Pues e ta e ta mas kla ku di dia i den esei tin yen punto nos a kuminsá papia kon e rapòrt ki ki problema e e investigadónan a enkontrá. Por ehèmpel no ta tin nunka nul meting. Sí. Paso, Paso en el meeting na 2007 bij arriba, nos como gobierno, como UPB, sinda papio que tempo mitad UPB, nos mestra duna contenido na je. Sí. Pero gobierno caí. Sí. Democrata durante un año y medio y na no hace nada. Na cinta te ora cu acera crunchy. Cu e bringamentu mester a para forsa a firma, a firma un coco nan que tene, man, bisa no, no papia di firma me. No, mester papia di nasi. Firma. Paso te sai nan de para presión. Ta firma cu boy, cu yonche, a firma se dia 2006 pa saca hinca bonero de Holanda, pero ta firma pesnan cu a, ta papia di pesnan cu a Bruhe kos. Sí, e tareanan ta. Y strobo un nulmeting. Sí. Ku ora bo yega pa midi kibo den midi. No tin nada. Y bo hasi nada. Yes. Y e ora bo ta haña tambe ku no ta tin loke ku ta problema, un problema ku a kuinsa den antia ku ta akumulashon di dato. Niunen ta niunen ta warda nada, niunen sa di nada. pues awor ku kon bo ta kon bo ta tene un nulmeting? Ku bo no tin dato, pues bo a haña chèns labi bisa di dos mil seis te dos mil ocho, e tempu ei, pa bo por a kuminsá hasi bo kosnan, bo ta na riba òrdu pa bo hasi un bèl meten. Pero manera bo ta bisa gobièrnu kai i a bini na un dado momento bisa oke, pero dos mil ocho nos no por alkansá, laga nos manda te dos mil dies. I esei a sosodé. Pero nunka a bini un e un kosnan bo te kosnan na òrdu pa bo hasi un bon nel meten. Kaminda ku hasi nel meten ku ta hospital. I ku ta enseñansa kaminda ku si a kuinse ku salibridad. Paso esei nan ta tareanan di Hulanda. Si, i- Hulanda mes a sòri ku isa midi Juist. pa Anto ki- ora ku yega e tin un nul meter asi ke por drecha. I bo ta mira kiko e resultado ta ku pueblo ta bisa nos ta di akuerdo, nos ta masha Sí. kontentu ku eseinan. Sí. Pues nos mester mira ku tin un problema ku a surgi na dos mil ocho ku no ta tin nul meting i nos mester bisa ta ta ken ta esunnan ku ta kulpabel pa esaki. O bisa Nando, bisa pa mi sata ken ta culpabel. E gobierno ku taba na mano. Kwa gobierno na mano? DP. Democrat. Sí. E, Pero ributin. después UPB e drenta. Sí, e na seguir riba mesmo pia. O ta ti un temporada di, di señor Santana te ku 2014, según mi fin. Sí, te 2015, tiene elección. Sí, tiene elección. Con como mira el gobierno hoy mes, uh, si bu comparé para lo que ta trata estructura. Si bu, si bu den eh, e raport lo bo tin ku yega na e konklushon loke ku e raport a bisa ku e organisashon gubernaental tabata tabata malu no ta tin un bon kalidat Ta tin bestuur. no ta tin un bon bestuur i di dos nan ta bisa tambe ku e tabata bai pa kalidat di persona i no kalidat di maneho i ta bai tambe ku ta tin limitashon di e konseho insular ku no ta tin check and balance. E Konseiho Sudaner tampoco no haci su trabao. No haci su trabao y no a cumpli cu for di dos mil dies cu a drenta e sistema di dualismo, e no haci e, el a keda mesun monismo cu e e ta relaciona cu otro y e gobernacion tabata a base a base di arbitrario, kemen di tur cos a keda mesun cos. E raport a bis'e bon cla y ta bao di maneho di UPB. Y bu, bu, no es di mester rabia. Bo tin ku, bo tin ku, Bo tin ku rekonosé bo tin ku tambe. rekonosé, bo tin ku bisa en Fout, berdad. fout no tabata. Nos tabata fout, anto bisa pueblo tende. Pero nos a siña for di e eror aki i nos ta bai otro. Awor bo ta, bo ta, bo ta keda pone otro, otro eror riba o- otro. Anto e, e, e no ta yuda. Bo, e deputado, De tempo ei no tin un bon, no tabatin un bon cooperacion cu, cu e ambtenarnan. Te, te awendia nos ta mira esei, señor Dortelina. Abo mes por, por, por conta di, si bo bisa e hefenan tal cos, nan, nan ta keda sin haci'e. Nan ta haci'e. nan, nan ta haci'e. Asem e diputado mia ta haci'e. Si, si. Asem mi ta haci'e. Con ta sosode? Si, pero esei ta bo tarea. Ta mi tarea. I no tin un ley pa, pa controla. No, e, e check and balance no ta ta ei. I e posicion di gezaghebber. Yeah. E tambe rapport a bisa ku e, e, e, e su posishon ta limitá. Sí, e ta mané, la bira mané lali lari o Ele sí. pa korta lenche ku na soy ta ora Sí. genta. En en tiñun forsa pa si nada. Nee. A ni hefi di polis en dama, sa un desishon ku na bon. Juist. Bot haña ku e, e, e parti, e, e rapport tambe ta bisa ku e dependensia a keda. E dependensia ta hiba ene na klientela, klientalismo. Sementi nos ta kliente, nos ta keda ke mesun sistema bieu ku bo ta dependé di mi. Anto ora bo ta dependé di mi, e e nivel, e normanan den den nos komunidat tambe ta baha. Anto esei ta susedendo. Nèt kontrali ku señor Dortalin a bisa tur biaha ku e e relashon ku ta pa kita poder for e polítikonan pa hinka den man di Konseho Insular ku pa kontrolá nos gobernashon, pa tin un bon check and balance, no ta susedé. i e komunidat a keda mesun kos. I e e ámtenanan ta hasi mesun kos. I no ta tin un un bon koperashon ku e ku e departamentonan di Hulanda. Kada departamento ta hasi loke kèn ta bon. Anto a bisa Minister Donner e tempu ei no a mester tin un un punto di di di kontrol. No, no bèrdat ku kiko tur hende ta hasié. Despues nan a bisa, Plaster, plaster, mi bisa, No, nos ta fasiliter, nos ta kiko, nos ta un punto ku ta maneha tur kos. Pues e rapòrto bisa bon kla ku e henter e situashon no a bai bon. I si e no a bai bon, mester yega na palabrashonnan nobo. Anto e palabrashonnan nobo ei mester ta bon hinká den otro ku nos ta bisa esaki nos ta komprendé bo dje i no otro kos. Kemen di e konseptonan mester ta hopi bon konosí. Sí, pero, pero, mane un trabajo así na guita representante di pueblo de Eilandstraat, nan me ser sinta, delinear, saca conclusión voor rapport aquí y explica gobierno como se usa e rapport aquí pa bon, pa sí. derecha cos. Sí. Pero a mi no ta mire, está sucediendo lo que me está tende, está como ese quibre, me se quite cosas y puta bobo, se está bon. Está bon, sin, sin, ni te duda que el reporte sale ya luna,

e konsekuenshanan ku e rapòrt ta trese kuné. Sí. Pues awor aki nos ta den un situashon farfelu. Anto ta mané kos ku partido polítikonan no ke pèrdè kara. No. I bot laga nos wak por ehempel e parti di e parti di siguridat. Si e e e no ta pará den rap- den rapòrt pero si bo komprondé bon E parti siguridat ku tuendo bisa ya kriminalidat a subi ku siguridat ku kiko ku kiko pero si bo tin e parti di bo no tin check and balance i bo no tin laga nos bisa ainda bo ta biba den e sistema di benefisio di dependensia bo no bo normanan ta baha i ora bo normanan baha di mes bo ta haña bo ku den komunidat tambe tin tin kriminalidat i si e punto ku bo ta disdandi di di e parti di invershon si bo no hasié. E nan no tin sen. I, i si bo a yega na één op één bisa un florin a bira un dólar, bo, bo, bo ta mishi ku enenan i ora bo ta hebe ku pobresa. Banda di esei tambe, Malesa, den e rapòrt ku e poblashon di Boneiru a krese den un tempu korto bai kasi dies nuebe mil, mas ku dies nuebe mil, ku ta hopi hende ta bini aserka, pero si bo ta tin un kriminal ta kana meimei, El a bira dos. Sí. Paso ora cu tin crecemento ta bin criminalidad tambe. Bo ta scapa di dje. Y bo no por bay supermercado y sna mi ke un mi ke 25 polis. Bo no por bay cumpra 25 polis. Y na hise cantidad di polis na Boneiru na bisi cu aeroport. Sí. Pero bo tin cu eh bo tin cu busca for di dje afo. Sí. Pasobra bo no por guarda te ora cu bo bay bin cu un cu un school pa polis cu ta dura dos aña tres aña. Pues m'a compronde cu awor que tin un scol cu ta shete hende ta pa pa polis. Despues nan ta bay cu tin un scol awor que tin nuebe hende. Pues e esai no ta cana hunto. E e e trend di e crecemento y enan cu bira polis no ta cana hunto. Pues nos mester wak e tipo di cos nai prome cu nos saca conclusion. Pues gobierno tin cu manera bo tres dilanti e miembronan di conseho escolar tome raportonan serio, lesa kico ta e puntonan y bisa wak. Con nos ke combati criminalidad. Si mester papia cu comerciantenan, mester papia cu nan. Claro, mester yega na mesa y yega na dialogo cu nan. Sí. Pa baha prijs un poco n'e lugar aki. Pasobra Sí. hende bo biba. No. Abo mes cu tin un, un entrada den un pensionado. Ami tin un entrada basta bon. Ora bo ta benta supermarket bo ta spanta, mi ta kpai ku mi kasama ta benta ko den garoshi kana bai. Ora mi yega pa paga, e ta bisa no a paga bo ko na. Ora mi ta paga ko ta bas doshen dollar. Bo tin sinkuenta dollar pa fula di manera. No, pues por no. Bon, mi dor ku me traha mi ta mi tin un penshon basta bon i mi no ta mi no mi no ta wori pa paga e trinta por shento. Dikon? Pasobra bo mester ta solidario. Klaro. Pasobra bo ta biba den un komunidat ku bo aña posibilidat den komunidat bo mester entregá algu bèk i e ta un entrada. Pero mi ta kere tambe ku mi mester bo ta prioridat. Tempu ku mi ta tin binti sinku aña mi por bai mi por bai un fiesta gasta bòs i plaka yega kas marugá pero awendia no por mas. Des bo tin ku wak kon bo ta kon bo ta organisá bo bida i organisamentu di bo bida tambe tin organisashon di bo komunidat. Bo tin cu organisa bo comunidad y kita ken ta na responsabel ta e, e gobernantenan. Y, Pero bo mo kita falta fe bani Hulanda tampoco. So Hulanda No. tambe tin fout den esaki. no, pero e ta So para tin un rapport. desbalance grandi. Si bo mira tareanan cu Hulanda tin, e tin placa pa bo ehecutanan. Plus e ta traha prison grandi, e ta drecha Sí. scolnan, e ta yuda na hospital, e ta traha toren di di, di na aeropuerto. E kosan ku e po e tin plaka pa e tin plaka no sun tin. No, e ta Esa sin hasna asina bon ku ta musa ke gobierno ka keda boy ke na siendo nada. Yeah. Eta un desbalance no, formal. No, esa Esa ke ta ayuda nos of eta ta krese ku nos poko poko. Si, e, e, e punto tambe la tres, ta para de rapport ku na a baila ga otro. E, e forsa, e, e speed ku Hulanda ta usa no ta comparable ke sun ku nos ta usa. Nos no tin e hendenan ei. Nos, nos por corre con, nos está, nos está bij con Bert. Ando con un, un dos turista di Bonaire, nos está sinta con un diez turista di Holanda. Af go está sinta, e primer hora na un set tabin, después cuatro hora na está bij tabin otro un set. Pero el único cosa que escapa nos, a mí con monchi de tiempo, yo so, Moncho ta tin un kabes un poko gran, e por a wanta soño, pero ami me me ta sali dal un beto bin bek fuerte fuerte riba nan sigui. Sí, no, esai ta e, e, e, e deficiencia ku nos ta tin, ku nos no tin e, e hendenan pa ku ta ku ta specialisa. Na Hulanda ta si papa di ekonomia ta bin dos tres Masha. do hende papa di ekonomia so i na Boneiru e homber ku ta papa di, di ekonomia mester papa di finansia, mester papa di kultura, mester papa di enseñansa, di tur kos pareu. Enton esei tabata un parti deficiente. Y na Hulanda tambe tin cambio. Claro. Ahora aquí también tiene cambio, que nan dice que así aquí no por sigue. No, no por. Nos meste bay más den dirección que el país nan ta así, nan, nan ta haya más, más uh, autoridad. Pero zij también ta pará den hintere eh, eh, eh, World Best. Sí. Cu Boneiru tambe por haya uh, Boneiru tarea. se prepara pe tarea Juist. pa e portume tarea. Sí. Um, ta kere hunto cu Hulanda me se sinta y en acuerdo na. Lamentable ta Goed, e proceso que nos traga, of e structura que nos traga, una structura de crecimiento, mm -hmm. mucha chiquita lanta den 5 años corre, eta cai, cai, cai, todo que por lanta para fuerte, sei que me derecha bu, bu, bu infrastructura, na, mm -hmm. para por cana para futuro. Awor ku nèt e momentonan ke ku nos a kuminsá lanta e hopi mismo, ta kuminsá mira e benefisionan i e rapòrt ku ta duna bo e oportunidat di drecha kos, nos mes ta bash'é bo. Sí. Anto tristu ta, UPB ku ta esun ku a traé, esun ku a traé, a pèrdè su eh, su moral mes kompleto, no? El a pèrdè su direkshon, el ta mira su Sí. struktura ke mes a produsí mas, e mes ke kibr'é, Sí. pa bai ku un kos ku nos a fai djawe ku E no ta bai resulta. I pa bo ainda ta difisil. Sí. Mi ta kere ku si bo si bo tres dilanti e e personanan ku tin ku lesa e rapòrt i mi ta enfatisá no lesa solamente e resúmen di rapòrt pero lesa henter henter e e evaluashon. tur e partinan y duna informacion na bo miembresia y laga nan feedback cu bo y bisa ta kico ta bay pasa cu nan ta para bo tras si of no prome cu bo influencia nan pa tuma un decision. Pero bo no ta tirando u tup yeri bo mesa paso mi ya caba pa tene tur hende papia tur soort y con nuene no ha ni les ainda. Laga bo nan sali scucha mi ne esnan na radio, television.

Bo mester bute pueblo na altura tambe p'e pueblo sa kua e ta skohe bon. Claro. Pasobra asina ki e pueblo ta bai skohe robes. Bon, bo bai manda e pueblo bai lesa ochen paginan kon na hulandes ku nos mes a keda difísil di mbiaba komprendé. Yen terminologia hurídiko. Pero mester duna oportunidat pa hendenan eksperto riba e tereno aki bin splika. I nos komo movementu hak i energia vision lo bai hasi esei. Pueblo Tene bo bay no skip keda ey paso nos lo sigui informa bo. Nos ta bay pa un break. Awa ta dushi, awa ta bon. Cuando a bebe awa, awa ta salud. Si bo no ta bebe awa, bo haña problema cu nier, problema cu tur soort di cos. Pues, bebe bo awa. Arturo nos a papia, nos a papia, nos a cana den rapport. Nos un bay deep den rapport, ta bay mi ta kere yega momento cu nos bay sinta Blachi pa blachi, splika pueblo e kos aki te den detayes. Esos pedi por konta ku bo koperashon di esaki mirando e eksperensia amplio ku bo tin riba e tereno aki. Pero den den meni dan kere ku nos por blachi pa blachi. No, nos no por blachi pa blachi, pero e geval nos por papia si tokante kon e hende nan ku ta biba riba Boneiru ta eksperensia of a eksperensia e struktura aki.

Kico ta a conduci na subida di prijs? Bo por bay den e e rapporten ya y bo ta bay riba e capitulo ey bo ta bo ta lece y bo ta haña un un un bista amplio. Ora bo por papia. Ora bo ora bo por papia no bo por papia bo por discuti, papia bo por papia tur ora ora bo por discuti a base di loke cu tin y ora bo por bisa tambe si pero E e fuentenan ku no a usa no ta korekto. So bo ta na altura di e fuente, bo por wak ki fuente nan a usa. Pues, bo bo por diskutí na un manera trankilo, na un manera korekto, ku rèspèt mutuo. Pero awor aki bo ta haña den e diskushonnan ku ami ta para pa nò, i esnan ku ku ta oponé ta ta robes, nan no sa di kiko ta ta trata, i bo no por oponé kontra nan. Anto ora bo no ta haña un bon diskushon den den komunidat. I si bo no tin diskushon den komunidat, debate, bo no por, bo no por skohe. Sí. Un bon ehèmpel di un programa di mèrdia na un emisora lokal ku ta un direkshon unda bai. Si bo drenta i den bisa, no, N ta nort, ami ta kere ku ta sùit nos tin ku bai. Nan ta batí bo rondoi bo kurpa pa dos tres dia largu. Sí. Yamá bo pa tur sort di kos, duna bo tur tipi nòmber, saka karikatura pa bo pega den riba Facebook. Cu jij cos pasoba decidí cu mi no ta de acuerdo pa bai norte, ta Sí. zuid, mi ta kere cu nos tin cu bai. Sí. Y asina, asi- asina bo ta hiba discusionnan sano. Si bo bisa, bon, por ehempel, em, si den e, e parti di fiscal, Hulanda ta masha contento I ami tambe demasiado contento cu nos ta bisa uh, e prijs na subi ki pero bueno ahora que tiene un sistema como ta generar sen sí. de, de, de tiempo ya estaba ta arbitrario sí. si mi amigo de Jonchi pues Jonchi bo deputado final pero mi bo paga usar que no subin con arregla no cosas que a la largo no tin pagamentu mas. Pero awor ki tin hendenan ku ta kobra e sen. I a a pobla e e e parti ei ku e hendenan ta hasié. Pues no tin nada di arbitrario mas ayi den. I e ta hasi doló. Mi ta komprendé, pero e ta genera sen. E ta un manera korekto. Nos tin, por ehèmpel, tambe ku bo ta bisa nos a papia di e di e seguridat. Seguridat ku polis kisas asina no ta kontentu, pero a tin un parti tambe ku e raport a bisa ku handhaving, toezicht en handhaving, ta funshoná bon. Awe si bo haña ku den e kaso di e e direktorado, kemente e direktorado ta funshoná di handhaving toezicht? Anto e otro direktoradonan kon ta pará ku nan? Awe seguridat tambe ta ku bo tin sufisiente lus riba kaya, ku kamindanan ta bon, ku bo kore outo sigur riba dje. Ta Yes. parti di gobierno tambe cu mester a take care dje cu no ta bon. Juist. I e seguridad tambe cu bo haf, cu bo aeropuerto, tur esaki nan ta cay bao department di seguridad y cu un mester ta sosode algo. Anto e rapport ta traicioná y si bo ke bay den mas den detaye bo ta bay den e parti ey camino di e e legislacion, e gobernacion. Anto hora bo ta wak kico sosode. Anto hora bo por duna un bista, anto hora bo ta bo ta bisa si mi for ta no, Mi ta vota contra e gobierno. Ja. Ke men di, e, e dilema ta bira un tiki mas grandi ku e si of no. Si mi bisa mi ta vota, vota no, mi ta vota contra e gobierno ki. Pasobra e gobierno e no a cumpli, e gobierno no a hasi saki, e gobierno no a hasi sei, nan no ta, nan no ta hiba un bon gobernashon, un tin check and balance, nan, nan no ta aplika e parti di, e, e, e, e parti di, di Kontrolá gobièrnu na manera korekto, e dualismo no ta funshoná. Ku esei mi bisa, No, pero mi ta kontra e gobièrnu aki. Tensai e gobièrnu aki principalmente ta promové. Tur dos e partidonan den kombenio estatal a bisa ku nan ta kombiní ku nan dos so bai pidi pueblo pa vota no. Si. Ke nan mei ta pidi pueblo pa vota kontra nan mes. Si, si pueblo bisa ta vota no,

Lesando e dokumento usando bo bo inteligensia, anto ora bo ta trese sierto kosnan dilanti anto bo por bo por diskutí ku hende. Pero si nos mester. Pero diskushon sano si. No diskushon di si yonchi kontra mi, yonchi a kontra no, mester mata yonchi paso e ta ens ku no. Ami ami mi por kaba komprondé no. Kisas James por tanta komprondé kon a debon. Pero un anei un Maritza Silveri, un Jeffrey Livingston, un Esther Bernabela, un, un, un, un, Elsa un Winkler. Elsa Winkler. Pero nan sabí. Un Bernie Elagi, ku tambe no ta polítiko mas, sí, pero ta konsehero den banda na ei. Ta hende nan sabí. Nan mester por mira e kos akí, ku loke ku tin awor akí riba papel pa referèndum, e ta manipulativo. Sí. Y e pide cu bo ta nome cerca aki, si bo vota no, bo vota contra gobierno, ta un bon. Sí. En realidad así el rapport ta bisa sei tambe. El rapport ta bisa. El gobierno ta malo. Sí, cu no tin bon gobernacion, cu no tin check and balances, cu bo no tin un bon coordinacion cu bo, cu bo, cu bo, con ta bisa directoradonan y un no tin control. Pues, si mi bisa no, mi ta bisa, ok, danki Dios, mi ta, e, e, e gobierno ki no ta bon. Mi ta bisa no contra e gobierno. Pues ahí Pero ta, ora bo vota no, a ver, ora gobierno bisa bo vota no contra mi, sí, pero aquí rato vota sí pa país autónomo. se ya ta manipula, mu- manipulacion. Eh, eh, Ora ta manipulati- manipulativo, pasobra lo que cu ami ta comprende, no ta e lo que cu abo ta explica. Anto esei a sosode den henter e e esencia den raport aki ta mustrabu cu abo ta sali fu e concepto aki ami ta sali fu e otro concepto nos no ta yega na otro y ora nos no ta yega nos sa cu mal contento y e mal contento no ta pa soluciona e cos pero ta pa bringa contra otro pa tira falta riba otro anto esei no ta bon si bo wak cu den tempo di UPB e cosnan no ta bai no ta cana bon bo ta tin bringamento bo ta tin tiramentu di falta E kosnan no ta sosodé. Awor tempu di Partido Democrat, bo ta haña ku un ta firma, bo ta para tur kos, te ku Hulanda bisa nos sera kranchi, despues bo ta haña bo ta obligá di firma. Awor aki nos ta bolbe haña ku tin polarisashon den, den kontra Hulanda. I pa ki motibu? Pasobra bo, bo ke sali for di laso direkto, bo ta mal kontentu, bo no ke esei, bo ta, bo ta, bo ta bisa e rapòrt no ta bon, delantá. Bo a duna di konosé ku bo no ta duna oido ni bo ta duna bo no ta bo no ta apresiá e rapòrt, e rapòrt no ta sirbi, e rapòrt ta useless, e rapòrt ta kiko, sin bo sa ke ke rapòrt ta. Awor awor awor um nos lo lo bisa ku e pregunta ta di referèndum ta manipulativo, ora Shinashu Elvis Shinashu ta e rason ora e dimanda e lei aki pa destrukshon.

Ki men di dilanti dilanti cortina nos nan ta nan ta nan ta presenta Nechi ku nos bon hende i parti pa tras tin negosiashon na hopi fuerte ta tuma lugar. I um, mi ta kere ku señor uh, Shinashu ta hasi su trabou como miembro di Consejo Insular. Papia hopi, si, papia hopi di mas. E men si para ketu un rato, ta kue kos nan stap pa stap Cananan strategicamente splica pueblo. So, abor aquí, si Nashu ta grita, James Kroon ta sali grita ba un, un comunicado amplio cu un según me enteas que bien, pero eta sali grita un cosa que na. A ver, si Nashu ta bole grita, James ta grita, do pueblo para mira manera un wegi tennis ta mira.

NPB, y es hendenan intelectual den comunidad aki ta, directornan di banco, di companianan, pa nos kue koki serio y nos mustra pueblo seriedad di asunto aki, nos stop di a wega politico na ei. Y mi ta kere otro partidonan cu a participa na eleccion tambe mester, Sí, nan mester mester drenta papia. pasobra pueblo nan tin un electorado y nan mester por papia cu e, e, e electorado ei bisnan tende tal y tal cos. Por ehempel, eh, PHU, Mi ta, mi, mi ta spera ku señor Meken bay kerk, bera? si Sí. ku tokante e puntonan di eh, igualdad ku kon e ta bay atende ku e puntonan ei i kon e ta mira ku tin un apertura den e parti di evaluashon pasobra mi Gil bay kerk tam- tampoko no ta di akuerdo ku mester a bini un evaluashon pasobra el a bisa masha masha eh, segun e di ku ta despues di sinku aña kemen di ta awor e kos mester a kuinsha kemen di den luna aki E mester a cuincia. Ya. Pa otro aña tin un evaluacion. Evaluacion. Pero ya, e rapport aki riba bo tin cu deal cune. Anto mi ta kere cu como hurista lo e por haña nos lo por haña un bon entrada tambe si cu señor Bey Kerk. Claro. Pues mi ta kere cu señor Richard cu su AKPI, AKB, cu tabata miembro di e comision di referendum na dos mil dies tambe por bisa oke ki diferencia e ta mira y cu na dos dos mil dies tambe nan tabata tin mesun pensamiento cu a sali awor aki pero den un embrio no sí. cu nan ta cu nan kiko kiko ta pensa y e ta e cos na tabata un di e motivo nan cu nan a lanta un partido politico tambe Claro. cu con nan ta bay handle ki asunto y e e grupo di nos ke Boneiru back e grupo di eh, movimiento liber Boneiru tur mester por tuna nan nan nan granito pero a base di diskushon a base di debate no di a base ku loke ku nan bisa ta bèrdat. A paso paso tin biaha bo ta manera mie di di invitá nan so e nivel ku nos tin ku diskutí ta un nivel intelektual un nivel di a lesa kos tambe no tin grita kos no hulanda hasi kiko hulanda hasi sei makamba ta esaki makamba ta esei ke koe no ta siña nuende ku nada Artur Barbons ta bisa nos aki nos tin dos minüt mas.

P'esei t'e úniko konseho ku mi por duna. Bon por bis'é for ta sí ni no? No. Ni sí no? No, mi no por bis'é ki ke mester for ta. Mi mi mi por bis'é sí ku ku aki un par di siman kiko mi ta bai for ta òf ku mi ta bai for ta. I si mi bai for ta. Kiko bo ta bai for ta? Mi no sa cu mi ta bay vota ainda. Ah, ok. Y, o si bo bay vota, ¿qué culo Tampoco vota? mi no sa quién mi se vota ainda. Tampoco. No. Okay, ya, a ver si, a ver si, da que dame nada de otro que gente televidente. Así que llamado, danke. Danke, no so purba, sí. No so haye, no so sigui purba. E no, acorda sempre, sigui volg e programa, ja ora que pa dilante, ja cerca. So botan hopi información. Y nos lo vin cu extra programa, dan tambe programa dan special. Pa informá bo, pa duna bo informashon i pa ban den profundidat di e ocho shen página di e rapòrt di evaluashon, pa bo no bai chispa prèt, kore trae niun polítiko òf skohe pa polítika pasobra ku i ta trata Boneiru. Si no skohe malu, ta malu pa Boneiru, ta malu pa nos tur. Si no skohe bon, ta bon pa nos tur. Un felis wikènt!